Sachek ka siam dawn a, a pumpui leh ril vel kha tui sauh a, tui sauh in ka lei a ti khan a dum ang vel te kha ka peih vek a ni, fai tak in ka sil vek a, chuan sap thei hnah nen ka siam dawn a, hei sap thei hnah khu kan thian a, a kuang vel khu ka telh dawn lo a, a hnah awmna lai ang tete chauh khu ka la dawn a ni. Khutia kan lak hnuah khuang kan chan anga kan duh ang tawk asinin. Chuan kan chan zawh hnuah khan fai takin kan sil anga thirbel kan chhuang sa ang. Ka silh tawh hnuah khanin kut tuiah ka chiah a, thlir bel ka chhuansa chhung te kha. A fu thei ang berin ka sawr a, thlir belah khan ka thlak ta a. Tihian kan kang hnim sulh dawn a ni sap theih hnah hi. Chuan kan chawk char char ang a, chuan kan duh ang tawk a, kan kan vuai hma kha chuan kan chawk hrih ang. Ih hetia ka kan hnim suih na chhan chu a hnah hi a zawr that a, ih a tui na tur a nia. Engte nge aw ka sawi ang, a khak a kha lutuk tur te kha hetia kan kan hnim sulh hian a lo veng ta a, umm khal tuk lo khanin a tui tawk che in a kha dawn a ni. Kan duh tawkin kan lo kang hnim tha tawh a khu tel thir fian te hnih awm vel ka leh lut a tel hi chu in duh anga tam kha in leih mai anga in-- In siam tam dan tura zir te pawh kha a ni mai a, in duh mawm deuh kha chuan a tam deuh te kha in leih thei a chuan purun var leh purun sen leh hmarcha ka chan dip sa kha ka thlak a, purun var hi fian te hnih a nia purun sen pum khat leh hmarcha a thak tur awm tawk kha ka ngaih, hmarcha kha chu in duh thak deuh leh in telh tam deuh anga thak loh deuh leh tlem deuh. In duh dan dan chuan ei eng fian te khat kan lo thlak leh a, kan lo chawhpawlh leh ang. Red chilli powder fian te khat bawk ka thlak leh a, meat masala fian te khat. Tihan tha deuhin kan chawhpawlh leh ang. Hemi hi masala rimte hi a nat lutuk loh nan khanin a hel rimte a nam loh nan ti hian tha deuhin kan chawhpawlh leh anga. Chi a al tur tawk kan thlak leh bawk a. Tihianin bahkhawr ka thlak leh dawn a ni ka chansom sa chuan i sachek eh sachek kan siam tura ber kha a pumpui leh ril vel bawng pumpui leh ril vel kha cooker ah ka lo phit ta a cooker ah ka lo phit hmin ta maw a dang kha tikhan-- Khu cooker a ka phit hmin sa kha dekchi ah ka ruak a, tikhuan ka thlak dawn a ni. Sap thei hna heta kan lo kan tawh sa kha. Tikhuan khu ka thlak a, ka chawhpawlh a, kan chhuang chau bawrh bawrh ang. A hminsa nih tawh vang khan chhuan rei lutuk a ngai lo va. Chikhuan khu a hmel te pawh a mawi tawh a. Hmuh pawh nuam tawh a ni. Heti hianin siam a awlsama tuna ka rawn siam dan ang hianin ih bawlhlo pawh kan telh tam lo va. Tui ka ti ber a kei chuan umm sa che ka nih avanga mawm lut. Tuk a han tih te kha a ia har ka tia chuan hetia tih hian a kha lutuk lo tlemin a kha seka a tui tawk vel khanin ih ka duh ber a enge lo siam ve chhin ula inngaih dan chuan khu a tawpah khuanin tomato pum khat kha a kawr ka vel vek a ka chansawm a a rim ti thiang turin a ti fresh zual tur khan ka thlak Ka thlak leh bawk a ni. Ti hian ka chhuang so leh bawrh bawrh ang a, ih a hmin tawh ni mai, a ei theih tawh dawn ni mai. Chuan ka channel te ih min lo subscribe sak a, ka video te min lo thlir sak thin avangin ka lawm em em a, lawmthu ka sawi a inzavai a chungah. Chuanin min la subscribe ve lo te pawn khawngaih takin min lo subscribe leh theuh turin inkhawngaihtna ka ngel leh bawk a ni.